Rydw i yma yng Ngogledd Ceredigion, jyst tu allan i bentre' Tal-y-bont, lle mae yna cynllun i adeiladu 37 tyrbin gwynt enfawr, 220 metr o uchder, fel rhan o brosiect o'r enw 'Parc Ynni Waunhesgog'. Er bod y prosiect yn ei camau cyntaf, mae yna tipyn fawr o drafodaeth am y prosiect ac am ynni werdd yn gyffredinol.

Mae un sy'n mynd i'r de trwy Port Talbot, Caerdydd, Casnewydd ac yn cysylltu o dan yr afon Hafren tuag at Bryste. Yn y gogledd mae Gorsaf Pŵer Tras-fynydd a Gorsaf Pŵer yr Oelfa ar Ynys Môn yn gysylltu i Cei Connah trwy dwy llinell ar draws y gogledd. O Cei Connah mae'n mynd syth mewn i'r grid cenedlaethol yn gogledd Lloegr. Nawr rhaid i mi gyflwyno cwmni o'r enw GreenGen Cymru i chi. Maen nhw'n menter ar y cyd rhwng cwmni Cymraeg, Bute Energy, a cwmni o Ddenmarc, Copenhagen Infrastructure Partners. Ei nod yw ei adeiladu a gweithredu safleoedd cynhyrchu ynni gwyrdd ar draws Cymru ac i gysylltu nhw gyda'r grid cenedlaethol. Ers 2024, mae gan y cwmni yma y drwydded sydd angen i wneud hynny. Yn gynnar yn 2023, daeth y cwmni yma mas gyda cynllun i gysylltu tair fferm gwynt yn ardal Llandrindod gyda is-orsaf newydd yn Llandyfaelog ger Gaerfyrddin. Byddai'r llinell yn 60 milltir o hyd, gyda dros 350 o bylonau, 27 metr o uchder byddai'n pasio o Llanfair-y-Muallt i Llanymddyfri, o dan yr Afon Tywi i Ddwyrain Gaerfyrddin a nôl lan i lefel y tir yn Llanddyfaelog. Yn ogystal â hyn, mae yna cynllun i gysylltu Fferm Gwynt yn ne-ddwyrain Ceredigion gyda'r un is orsaf yn Llanddyfaelog. Byddai'r llinell yn 32 milltir o hyd, gyda 212 o bylonau, yn mynd o Lambed i Gaerfyrddin, eto o dan Afon Tawy, cyn codi nôl lan yn Llandyfaelog. Y drydydd cynllun dadleuol yw un byddai'n cysylltu Fferm Gwynt reit yng nghanol Sir Drefaldwyn gyda Frankton yn Swydd Amwythig, 45 cilometr o hyd gyda 170 o bylonau, fyddai'n pasio ardaloedd Llanfair Caereinion, Llansanffraid ym Mechain a Meifod, cyn croesi'r ffin yn Llanymynech. Mae yna hefyd cynllun i gysylltu Fferm Gwynt yn ardal Llangurig gyda is-orsaf yn yr ardal yng nghanol Sir Drefaldwyn fel rhan o'r datblygiad hwn. Mae gwrthwynebwyr y cynlluniau yn cynnwys grwpiau lleol, perchnogion y tir, Plaid Cymru, y Blaid Geidwadol a Reform UK, yn poeni am yr effaith ar y dirwedd, maen nhw'n poeni am diwydiannu'r cefn gwlad, a maen nhw'n cwestiynu os mae'r prosiectau yma yn helpu'r cymunedau lleol neu ddim. Wedi'r cyfan, mae'r trydan yn mynd yn syth mewn i'r grid cenedlaethol. Mae gwrthwynebyr yn credu y dylai gwifrau cael eu claddu o dan y tir i osgoi'r angen am beilonau. Mae cefnogwyr y syniad, y cwmnïau wrth gwrs, a'r Blaid Lafur sy'n rhedeg Llywodraeth Cymru a'r Llywodraeth yn San Steffan, yn credu bod y cynllun yn angenrheidiol i gyrraedd angen trydan y gwlad ac i gyrraedd targedau amgylcheddol a net zero erbyn 2050. Mae'r Llywodraeth hefyd yn credu bydd biliau trydan yn dod lawr fel canlyniad y cynllun. Mae'r cwmnïau yn dweud byddai claddu'r gwifrau yn rhy ddrud. Llynedd, daeth perchnogion tir yng Nghwm Tawy i gytundeb gyda'r cwmnïau. Byddai'r cwmnïau yn cael mynd mewn i'r tir i wneud arolwg i edrych os mae'r pylonau yn addas a byddai'r perchnogion yn cael tymed bach o arian fel iawndal ac arian ychwanegol ar gyfer cyngor proffesiynol ynglŷn â'r cynlluniau. Ym mis Chwefror aeth cannoedd o brotestwyr i'r Senedd ymgyrchu yn erbyn y paelonau ac yn erbyn y ffermydd gwynt yng nghyffredinol. Mae'r dadl yn parhau ac ar hyn o bryd does dim diwedd i'w weld. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro yng Ngogledd Ceredigion.